Irċevejna ħafna SMSs erġajna u dawn l-SMSs li qegħdin nirċievu minn għand it-telespettaturi tagħna nixtieq nagħmilha ċara li jmorru dirett għand eh, is-Sur Cremona. Jiġifieri importanti li intom tibatu l-SMSs tagħkom fuq 50617000 Sur Cremona jibgħat li ftit minnhom bħal bieraħ fil-għaxija rċevejthom u allura aħna min-naħa tagħna ħankunu nistgħu niddiskutu dawn il-messaġġi. Ma jfissirx li l-oħrajn ma nagħtux kasom il għaliex is-Sur Cremona u t-tim tiegħu jagħmlu kuntatt mat-telespettaturi. By the way, kelli sinjura li ċemplitli dalodu eh, biex tgħidli grazzi il għaliex ehm, mhux tal-li tajni risposta tal-li rċevit anki eh, mid-dipartiment u rċevit anki d-differenza ġifiri. Ta' dan ngħidulek grazzi ehm, anki fi sem it-telespettaturi. Jien nestend il-grazzi tagħkom lin-nies li jaħdmu fid-dipartiment, lill-kollegi tiegħi fid-dipartiment Għax kieku mingħajrhom ma nkunux nistgħu ngħinu lil dawn in-nies kollha. Mela, din is-sinjura li tkellimt magħha dalgħodu inbidlilha l-mod ta' kif qed tieħu l-pensjoni. Minn pensjoni normali nqalbet għal pensjoni tar-romol. Forsi nispjegaw ftit, insellmilha minn hawnhekk lil din is-sinjura u lil Miriam u naturalment forsi nispjegaw ftit kif tista' x'jiġri meta tinqaleb. Mela, mela, mela, mela.
mhux mill-pensjoni normali għal pensjoni ta' Roma u li jista' jkun li l-każ tas-sinjura qiegħed jirrelata mal-miżura tal-baġit li daħlet fl-2022 u qed titkompla fl-2023 u se titkompla fis-snin sussegwenti wara dawn. Ġie deċiż, u allura daħlu budget measures, illi kull armla tista' tibda tieħu l-pensjoni jiġifieri tiered il-pensjoni tal-konjuġi tagħha li ġie nieqes fuq medda ta' snin, minkejja li ma jkollhiex dritt għall-pensjoni tagħha bil-bolol li ħallset hi. Sal-lum, jiġifieri sal-2021, kienu dawk l-Omol biss li kienu ħaqqhom pensjoni f'isimhom li jistgħu jirċievu l-pensjoni tal-konjuġi sħiħa meta l-konjuġi jiġi nieqes. Mill-2022 bdiet tiżdied ir-rata tal-pensjonanti Romol sabiex anke dawk li ma għandhomx il-pensjoni f'isimhom, jiġifieri ma ħaqqhomx pensjoni bil-bolol li ħallsu, xorta jirtu l-pensjoni tal-konjuġi tagħhom jekk tkun iktar vantaġġuża f'dak il-każ. Għalhekk, għalhekk, jiġifieri tinqaleb għax tkun vantaġġuża. Eżattament. U dak huwa proċess li jsir b'mod awtomatiku mid-Dipartiment, ma hemmx bżonn intervent min-naħa tan-nies. Imma jista' jkun minħabba l-pataflum ta' każijiet li jkun hemm, xi wieħed jew jew ftit iktar jinqabżu meta jiċċekkjaw through servizz dot gov jew through d-dipartiment jew anke through dan il-programm jekk naraw illi l-persuna jkollha raġun ovvjament dak ir-raġun jingħatalha u tirċievi wkoll l-arretrati. Tajjeb, hekk almenu spjegajna ftit meta xi ħadd jirrealizza li nbidlitlu l-mod tal-pensjoni li qed jirċievi. Spjegalna ftit anke Sur Cremona x'ikun qiegħed jiġri. Ekku, fil-verità anke tintbagħat notifika r-rata kemm kienet, ir-rata kemm hi ġejja u għaliex. Jiġifieri allura jindunaw, ikunu jafu. Eżattament, ikunu jafu.
Ovvjament min ma jifhimx dik in-notifika llum għandna s-servizz tal-153, għandna s-servizz dot gov ukoll bħala hubs, jistgħu jirrikorru hemmhekk u nassigurhom illi jkunu jistgħu jirċievu dik it-tip ta' informazzjoni b'mod preċiż ukoll. Ħa nibda naqra minn dawn l-SMSs illi rċevejna. Mela xi ħadd qalilna jiena pensjonant naqla' taħt il-ħdax-il elf, qalli mela aħna suppost nieħdu iżjed minn tnax punt ħamsa ewro fil-ġimgħa? Mela. Jiġifieri tnax-il ewro u ħamsin ċenteżmu. Ħa nfissirha, u l-każ tas-sinjur iċċekkjajnih ukoll u ħa nkun qed infissirlu jekk qed jismagħna. Għall-2023. Dis-sena. Għal din is-sena, ingħatat żieda tal-għoli tal-ħajja u żieda addizzjonali bħas-snin preċedenti. Żieda tal-għoli tal-ħajja ta' €9.90 fil-ġimgħa u €260 oħra żieda addizzjonali li flimkien jagħmlu żieda ta' €1,250 fil-ġimgħa lill-pensjonanti kollha. Barra minn hekk, barra minn hekk, dawk il-pensjonanti kollha illi bdew bil-pensjoni, irċivew l-ewwel darba l-pensjoni mill-2009 'l quddiem, lil hawn jiġifieri, hemmhekk qed tingħatalhom ftit iktar żieda. Għaliex? Għaliex fl-2008 ingħatat iż-żieda, għall-ewwel darba ngħatat iż-żieda tal-għoli tal-ħajja sħiħa lill-pensjonanti u,

lil hawn. U allura il-Gvern matul is-sena li għaddiet, fl-2022, iddeċieda li dak kollu li tilfu dawn il-pensjonanti li ħarġu bil-pensjoni mill-2009 'l quddiem jerġa' jibda jingħatalhom lura b'mod gradwali fuq medda ta' snin. U dan is-sinjur f'dan il-każ hekk ġralu. Ma ħax it-twelv fifty biss fil-ġimgħa. Għax kieku ż-żieda tiegħu kienet tkun 50 ewro kull erba' ġimgħat. Fil-verità, iż-żieda tiegħu kienet 51 ewro u 20 ċenteżmu kull erba' ġimgħat, allura dawk il-120 qegħdin jiżdiedu fil-ġimgħa, dawk il-120 kull kull erba' ġimgħat qegħdin jiżdiedu ma' dak li diġà ngħata s-sena li għaddiet u se jkompli jingħata fis-snin li ġejjin biex ipatti għal dak li tilef minn meta ħareġ bil-pensjoni sal-lum. Tajjeb, grazzi George anki ta' din l-informazzjoni illi tgħaddi waqt il-programm tagħna għax dan aħna qed nindirizzaw persuna li bagħtitilna l-SMS imma jista' jagħti il-każ illi hemm ħafna telespettaturi tagħna li qegħdin jew jaqgħu f'dik il-faxxa. Ekku, fil-verità huma punti tekniċi kif inkun qed infissruhom imma nippruvaw infissruhom kemm jista' jkun b'mod sempliċi ħalli jkun kulħadd jifhem Dan li nkun qiegħed ngħid. Għax għalin hija faċli. Imma n-nies jista' jkun ma tkunx daqshekk. Però jifhmu qegħdin it-telespettaturi tagħna ta' għax anke mill-mistoqsijiet li konna qed nitkellmu kombinazzjoni qabel bdejna t-trasmissjoni illum. Dak huwa l-għan tagħna. Li nfehmu kemm jista' jkun lin-nies. Qed jasal il-messaġġ Ġorġ. Mela xi ħadd ieħor qalilna min hu, tana n-numru tal-karta tal-identità twieled fl-1950. Fis-sitta ta' Lulju beda jaħdem ta' 20 sena, irtira skont il-kundizzjonijiet ta' dak iż-żmien. Qalilna, Xtaqt inkun naf, peress li kien hawn dawn il-kambjamenti kollha, jekk il-pensjoni tiegħi hijiex korretta. Tana n-numru tal-karta tal-identità u allura seta' jiċċekkja. Mela l-ewwel ħaġa li se ngħidlu lis-sinjur, eżattament, illi l-pensjoni tiegħu hija korretta. Imma se nkun qed infisser ukoll. Tajjeb illi ngħidu illi kien hemm ir-riforma tal-pensjonijiet fl-2007. u allura kien hemm ir-riforma fil-pensionable age, ma baqgħetx 61, ġiet 62, 63, 64, 65 years of age, skont is-sena li tkun twelidt fiha. Barra minn hekk, inbidel il-metodu ta' kif jiġi kkalkulat dak li ngħidulu dħul pensjonabbli. għax il-pensjoni tinħadem fuq id-dħul tiegħek, li ngħidulu d-dħul pensjonabbli, u wkoll tinħadem fuq il-kontribuzzjonijiet, fuq average tal-kontribuzzjonijiet li tkun ħallast. F'dan il-każ, kull min twieled qabel l-1962, id-dħul pensjonabbli tagħhom, jekk tkun impjegat, jinħadem fuq l-aħjar tliet snin fl-aħħar għaxar snin, jew ħdax-il sena jew tnax-il sena, u dawk li huma self-employed jinħadem fuq l-aħjar fuq l-għaxar snin, fuq l-aħħar għaxar snin, average tal-aħħar għaxar snin. F'dan il-każ, is-sinjur kellu l-aħjar tliet snin mill-aħħar għaxra billi twieled qabel l-1962, tnejn kienu dħul daqsxejn għoli u ieħor kien dħul daqsxejn baxx. U allura meta tieħu l-average tagħhom it-tlieta flimkien, id-dħul pensjonabbli tiegħu ġie naqa' baxx. u allura hemmhekk jirrifletti dik il-pensjoni li qiegħed jirċievi. Dawk kollha li twieldu wara l-1962, id-dħul pensjonabbli tagħhom, dan li qed infisser l-average ta' dħul, ħa jinħadem fuq l-aħjar għaxar snin mill-40 sena jew mill-41 sena li jkunu li jkunu ħallsu bħala kontribuzzjonijiet. Mela hawnhekk qed tibatulna anki messaġġi fuq il-paġna tagħna ta' Facebook jekk joġobkom tibatux fuq il-paġna tagħna ta' Facebook għal din il-parti tal-programm għax il-messaġġi kollha immorru ehm, għand is-Sur Cremona dirett u mbagħad niġu hawnhekk bil-risposti. Jiġifieri ibatu fuq 50617000. Xi ħadd ieħor qalli eh, jekk tista' jekk joġbok tgħidli jiena pensjonanta warmla u għaliex ma ħadtx żieda biex niġi pensjoni ta' li kellu ir-raġel. Jiena 50 ewro ħadt żieda fuq li kelli s-sena li għaddiet, qaltilna min hi, is-sinjura twildet fil-48. Eżattament, mela f'dak il-każ iċċekkjajna l-każ u se tkun qed tirċievi xi arretrati s-sinjura. Ġifieri se. Minn kif qrajt int il-messaġġ, Iva, se. Qed issir revision jiġifieri tal-pensjoni? Qed isiru ċertu revisions, iva, tas-sinjura kien għadu ma wasalx, imma se tkun qed tirċievi iva l-pensjoni, il-pensjoni xi arretrati b'lura u f'dak il-każ mill-2020 'il quddiem. Mela, xi ħadd qed jistaqsi dwar il-pensjonanti li baqgħu jaħdmu part-time, dawn jieħdu għaż-żieda ta' 1250? Mela, ftit ilu semmejt in-990 żieda tal-għoli tal-ħajja u t-260 żieda addizzjonali lill-pensjonanti kollha. Iva, fil-pensjoni, minkejja li tkun qed taħdem u tkun qed tirċievi pensjoni, it-twelve fifty fil-ġimgħa se tirċeviha, se jirċeviha wkoll il-persuna u kull min ikun qiegħed jaħdem u huwa pensjonant. Barra minn hekk, tajjeb illi ngħidu illi kull min ikun pensjonant u jaħdem, il-bonuses ma jkunx qiegħed jirċievi. Mela, tradizzjonalment aħna lill-impjegati, l-impjegati jitħallsu bonus f'Marzu, jitħallsu bonus f'Ġunju, jitħallsu bonus f'Settembru u jitħallsu bonus f'Diċembru. fid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali li l-pensjonanti jingħatalhom sħiħ ta' Ġunju u ta' Diċembru sħaħ bħala €135 10 u €135 10 ta' Marzu u ta' Settembru jinqasam fil-ġimgħa, €3 12 fil-ġimgħa. Dak hemmhekk jitħallas lill-pensjonanti. Kull min ikun qiegħed jaħdem dawn ma jkunx intitolat għalihom. jekk ikun qed jaħdem part-time ikun intitolat għal parti minn dak il-bonus għax ikun qed jirċievi wkoll il-bonus min-naħa tal-employer tiegħu. Kull min ikun qiegħed jaħdem part-time u ma jirċievix il-bonus sħiħ mingħand l-employer tiegħu, kull ma jagħmel jagħtina l-FS3 ħalli aħna nħallsu l-parti li jkun baqa'. Jiena ftaħt il-linji tat-telefon George għax naf li inti tieħu gost tisma' mingħand it-telespettaturi u minnufih daħlet telefonata qed jgħidulna fil-fatt. Il-wara nofsinhar it-tajjeb, hello? Wara nofsinhar tajjeb Angela, proset tal-programm. Grazzi, grazzi sinjura. Għajdilna. Proset tal-programm Angela. Grazzi, grazzi, għajdilna sinjura. Jina nixtieq nistaqsi il-karta li nirċievu kull xahar għaw għal sitt xhur biex inkunu nafu kemm meta jmissna l-pensjoni ma rċivejnijiex. Mela, mela, hija mistoqsija tajba tista' taqta' sinjura ħalli ma ħallux fuq il-linja u ħankun qed nagħtik l-informazzjoni. Mistoqsija tajba ħafna. Fil-verità nibagħtuhom kull sitt xhur. Dis-sena ġie deċiż illi ħa nibagħtu waħda ta' sena, ta' sena sħiħa, u allura fil-ġimgħat li ġejjin il-persuni kollha, l-pensjonanti kollha se jkunu qegħdin jirċievu dokument wieħed fejn jgħidilhom is-sena sħiħa kull erba' ġimgħat kemm ikunu se qegħdin jirċievu biex ma noqogħdux noħorġuhom kull sitt xhur. U meta, meta, Huwa ppjanat li jintbagħtu. Fil-ġimgħat li ġejjin se jkunu qegħdin jintbagħtu u se jkun hemm ukoll press releases biex in-nies ikunu jafu meta se jkunu qegħdin jirċievuha. Ħa nieħdu aktar telefonati l-wara nofsinhar it-tajjeb, hello? Hello?
Insellmulek. Biex inkellem ftit, please. Qed jisimgħek għidilna, sinjura. Ħa ngħidlek, jiena ħadt qed nieħu l-pensjoni tar-raġel għax għamla. U l-fifty euros biss ħadt jiena s-sena l għawd mal-pensjoni ż-żieda. Dak għandna xi ħaġa oħra. Ma nafx kontx bgħatt diġa sms sinjura ehm f'dak il-każ jekk bgħatt l-sms eħe ehm diġa rajna l-każ u se nkunu qegħdin nibgħatulek għar-ritratti. Jekk ma bgħattx sms jekk jogħġbok ħallili d-numru tal-identità tiegħek tal-karta tal-identità tiegħek mar-reġija sabiex jien inkun nista' niċċekkja l-każ għax ovvjament mingħajr ma jkolli d-dettalji quddiemi ma nkunx nista' jiena niċċekkja l-affarijiet. Ta. Ħa ngħidlek, jiena waqaft fit-208, jiġifieri aħna sa nieħdu xi ħaġa wkoll. U meta twellidt, sinjura?
Fil-forty eight.
Fin-nineteen forty eight. Ok. Ħallili n-numru tal-identità u nkunu nistgħu nikkuntattjawk. Ta. Ok.
Grazzi, grazzi ħafna, grazzi. Qed jidher in-numru tal-SMS. Tridu tifhmu jekk jogħġobkom illi ma nkunux nistgħu nagħtu risposta definittiva fuq fuq telefon, illa għaliex hawnhekk aħna nitkellmu ġenerali u l-risposti personalizzati għalhekk ngħidulkom ibagħtu SMS. U qed ngħidilkom SMS biss u mhux fuq il-paġna tagħna ta' Facebook minħabba d-Data Protection Act. Dawn imorru dritt għand is-Sur Cremona u finalment l-informazzjoni biss li tkun se tixxandar tasal għandi biex inkunu nistgħu nxandruha. Eżattament, jiena f'din it-telefonata saqsejt jekk bagħtitx SMS għax huwa kienet simili, simili ħafna u anke s-sena li twieldet, jiġifieri jekk hija hi. Ħa tkun qed tirċievi xi Qed tgħidilna li mhix hi fil-verità, qed tgħidilna li hi qatt ma bagħtet. Hi qatt ma bagħtet. Ħallili n-numru tal-identità, tal-karta tal-identità u nkun nista' niċċekkja l-każ u nkellmuha. Ħa nieħu SMS ieħor peress li fadlilna ftit ħin. Ġorġ, xi ħadd qalilna jiena nieħu tar-Romol u ħa nilħaq l-64 fil-21 ta' Frar. Happy birthday, dalwaqt tiċċelebra l-Qustina. Jien għandi 25 bolol, jekk jogħġbok nieħu xi ħaġa la darba dik ta' darba fis-sena? Mela, dan mela ħa nfissirha fuq iż-żewġ binarji. L-ewwel parti hija tal-pensjoni ta' Romul u ħa tilħaq l-età ta' 64 sena. Għandha biżżejjed kontribuzzjonijiet biex kieku tieħu l-pensjoni f'isimha u allura se nkunu qegħdin nagħtuha l-pensjoni

ħa tkun qed tirċievi l-pensjoni sħiħa tal-konjuġi tagħha li ġie nieqes, ħa tinqaleb fuq iż-żewġ terzi. Jiġifieri ħa tmur fuq il-widow's pension issa? Eżatt, mill-widow's pension ħa tmur fuq il-pensjoni sħiħa tar-raġel, tal-konjuġi tagħha li ġie nieqes. F'dak il-każ se tkun qed tiżdied kważi xi 30 ewro oħra fil-ġimgħa u fil-jiem li ġejjin se tkun qed tirċievi n-notifika wkoll. Jiġifieri din qisha xi ħaġa bħalma spjegajna fl-introduzzjoni. Eżattament, hija preċiża. Issa, it-tieni parti tal-mistoqsija tirrelata ma' dak il-pagament ta' darba li nagħtu lil dawk il-pensjonanti li ħallsu lil dawk il-pensjonanti li ħallsu xi bolol, imma bil-bolol li ħallsu qatt ma ġew eliġibbli għall-pensjoni. F'dak il-każ, is-sinjura se tkun qed tirċievi pensjoni u allura ma tirċievix dak il-pagament ta' darba, għax dawk jirċievuh biss dawk li ħallsu bolol u ma jistgħux jieħdu pensjoni minħabba li m'għandhomx biżżejjed bolol imħallsin. Mela, SMS ieħor, xi ħadd għandu 77, qaltli qaluli li għandi bżonn, mela. I am 77, they told me I need two more stamps, so the 300 I get is for being over 75 years. Eh, ok. Em, Mela, aħna nafu li hemm Ejja- ejja ma il-pensjoni li nħalltux. tiżdied Eżatt. minn 75 sena il fuq. Eżatt, mela aħna nafu illi kull min ji- kull min jilħaq Jiena li l-età ta' kemm xtieqni dik 75. ta' two stamps Eżatt. nieqsa, ta. Eżatt.
Mela, em, kull min jilħaq il-75 sena għandu bolol u m'għandux imħallsin, jirċievi dik li ngħidulha s-senior citizen grant. ta' 300 ewro ta' darba fis-sena. Kif il-persuna tilħaq it-tmenin sena dawk it-300 ewro jiġu 400 ewro. Dawk jirċevuhom kulħadd, kull min, għandek bolol u m'għandekx, imħallsin. Imma jekk int imbagħad għandek ammont ta' bolol imħallsin u xorta ma ġejtx eliġibbli għall-pensjoni li titħallas kull erba' ġimgħat, f'dak il-każ xorta nibagħtulek pagament ta' darba. Dis-sena qiegħed jekk inti ħallast bolol bejn sena u ħames snin għandek 450 ewro bħala pagament ta' darba, jekk ħallast aktar minn ħames snin u xorta ma ġejtx eleġibbli għal pensjoni kontributorja, hemmhekk għandek pagament ta' 550 ewro. Sfortunatament is-sinjura ma għandhiex ma għandhiex tal-anqas sena mħallsin sabiex hi tkun tista' tirċievi l-pagament ta' 450 li huwa l-inqas wieħed f'din f'din il-kategorija, imma xorta tkun qed tirċievi s-Senior Citizens Grant. U George qed jagħtina din ir-risposta għal fatt li għandna n-numru tal-karta tal-identità. Dak li nitolbu lit-telespettaturi tagħna meta tibatu SMS, għamluh qasir kemm jista' jkun ħalli kemm jista' jkun e, e, ikun konċiż. Imma importanti li tulna id-dettalji li tixtiequ taqsmu magħna biex finalment George jiġi risposta definittiva anke għall-mistoqsija tagħkom. George, grazzi. Aħna niltaqgħu bħal minn tiem, nawguralek il-kumplament tal-ġimgħa tajba,